محبتاں ونڈی آندے ساڈے نال ایویں جڑے رہو ساڈے نال پیار محبتاں نال اے مولوی مجاہد صاحب کو ڈیکھو سلام کریں ہاں جی ہے جی مائے ویور ڈیٹھے ہوئے تو کو سلوٹ تھی گیا سارے کو سلام تھی گیا سارے ملانگے درویش عالم ہے ان دا سلام تھی گیا ہندی ہندی خاطر سا کو سبسکرائب مارو تے ماشاءاللہ تساں ٹرین والی ٹرین دا ہر سا پہلے ڈیٹھا ہوئے نا تو کو ٹرین دی ویڈیو سا یا اج دا ولاگ بھی دکھیں دے پے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ہے تے کیونکہ حالی ٹریک دے کام تھیندا پئے کم تھیندا پئے ٹریک دے تے ٹرین بالکل سلو سلو سلو سلو گزردی پئے نسا کے دوست احبابوں کو احوال ویڈیو شیئر کر کے ڈگھاؤ ٹرین دا واقعہ جڑا تھا اوندا کم تھیندا پئے کینا کم تھیندا پئے اوندا او بس اچھا ایک منٹ ٹھہرو تے اوندا کم تھیندا پئے ماشاءاللہ اساں سرائیکی ساگ وال ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے ملاگ بنائے تساں ساڈے چین چینل نال جڑے رہو پیار محبت نال سپورٹ کیتی رکھو پیارے پیارے تساں ولاگ ساکوں ڈیندے ڈیدھے رہو ساڈا چینل سسکرائب فالو شیئر کر چھوڑا کرو پاک ویلیج لائف سلیم کوکھے والا ویور تساں محبتاں ڈیندے پے وے تاہ دلوں محبتاں ڈیندے پے وے اساں تہاڈا تاہ دل توں شکر گزار ہیں ایویں پیارا جا کمنٹ پیارا جا ایک لائک سسکرائب فالو کر چھوڑا کرو اور تکوں مزیدار ویڈیو ڈیکھیسوں جڑے رہو سارے چینل نال تکوں مزید پیارا جے ولاگ کرینے شروع آئی دا اے سارے مولوی مجاہد صاحب ہیں نال چھوٹیا گڑیا چیز لاون آئی ہوئی ہے اچھا ویور دے دے پہ نا ماشاءاللہ سواری ٹرین آندی پئی ہے اے یعنی کہ پچھلی تو ویڈیو دکھائی ہے نا ریلوے ٹریک دا جڑا حادثہ تھیا ہے ساڑے گاؤں دے قریب کر کے دیکھو حالی تک کرو

کم تھیندا پیا ویور کاریگر مکینک لگے ہوئے دھڑا دھڑ کم چھکی آنے لو ویور اگاں وال ماشاءاللہ ساگ دا موسم آ گئے ساگ بیجا ہوئے بڑا پیارا پیارا ساگ دے دے پہ وینے سارا ساگ بیجا ہے تھوم ہر چیز اپنی اپنی لوگوں نے بیجی ہوئی ہے ساگ دا ول نظارہ ہے ویور ساگ ول سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ہے وی ساڑی شان ہے ساگ دا موسم ساگ سدا بہار ماشاءاللہ ساگ بیجا ہے جن دوست اب آپ نے ساگ نہیں ڈٹھا ہے آج ساگ ساری ویڈیو دے دیکھے بڑا پیارا اور لیول دا ہے یعنی کہ ڈش ہے ساگ دی یہ ساڑی شان ہے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ہے گندلان دا ساگ تے نال مکھن مکائی دی روٹیاں ویور دیس پردیس آلیاں ڈیکھ کے ساڈی ویڈیو کوں دل خوش کرنے ساگ بیجا ہوئے ساگ تیار ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ڈیدے پہ ہوئے نا ہر سائیڈ تے جیڈے ڈیکھ تو تاکو ساگ نظر سی بیجا ہویا بڑا پیارا اور لیول دا ساگ ہوندے کھاون دا تساں بھی امید ہے کھادا ہو سی جن دوست اب آپ ساگ کھادا ہو سی ساکو پیارا جے کمنٹ کرے پیارا جے میسج ڈیوے کہ سلیم بھائی ساگ واقعی اساں ہی کھانے ہونے ہیں اے اگاں ماشاء اللہ ٹریک آ گئی اے ریلوے بٹڑی ٹرین بلکل آمد و رفت سلو سلو اے جڑے رہو پیار محبت ایویں ساڈے چینل نال ڈیتی رکھو ساڈے نال جڑے رہو تلے ڈیتے پے سارا ساگ بیجا اے ویور سارا ساگ بیج کے رکھا اے اے جنگلات اے تے نال سورج فوک دی وجہ تو کر کے نا فاک دی وجہ تو کر کے سورج بالکل درمیانہ جے نظر دا پے اگاں ماشاء اللہ اساں کرکٹ دے گراؤنڈ تے آ پہنچے ہاں کرکٹ لگی ہوئی ہے کرکٹ جا رہی ہے سٹوڈنٹ پاکستانی شاہین کرکٹ دے کھلاڑی لگے ہن کرکٹ کھیڈدے پئے ہن۔